Sawem Mändaja ha bu gün sizler bilen bilelikde içeski dördüň grammatikasyny geçes. Içeski dördüň üçünji temaň grammatikasy. Şo sen, siz, sy, bu gun, bu gun, do, ulanyşlaryny aýdyp geçeýin. Onda başlaýyk. Şo sen, siz, sy, ulanyşy. Şo seniň manysy, ilki bilen, aldyndan, birinji nobatda. Grammatika roly sözlemiň başynda ulanýar, birinji pikiri görkezýär. Tsitsi, manysy ilkinjiden soňra, ondan soň diýmek. Grammatik roly ilkinji pikiri aýdan soň ikinji pikiri görkezýär. Bu iki söz tertiplemek, sanamak üçin ulanylýar. Ilki, toçka, toçka, soň, toçka, toçka, diýmegi resmi we düşünjeli görnüşidir. Men şu gapdalda suratyny goýýan, özüňiz görersiňiz. Şo sen, mysaly,

Ýene-de bir mysal bereýin, Shou xie yao ting lao shi de hua, ci zi yao ren jin wan cheng zuo ye. Manysy, Ilki mugallymy diňlemek, diňlemeli, ikinjiden, işi jikme-jik ýerine ýetirmeli. Rynjyn jikme jik türkmençesi ýöne meň türkmençem gaty gowy däl. Serýoznyý gaty ýa aýdyşym ýaly özüňiz düşünersiňiz pinin zady hanjasy pinini goýýan gapdaldan. Şo grammatikasy muňa gysgaça düşündirip geçeýin gowusy. Ýaňky şo sen bilen Titsina. Sebäp, netije düşündirende, bir zadyň birinji sebäbini, soňra ikinji sebäbini görkezmekde ulanýar. Ýene-de bir gezek gaýtalaýyn. Sebäp, netije düşündirende, bir zadyň birinji sebäbini, soňra ikinji sebäbini görkezmek üçin ulanýar, görkezmekde ulanýar. Ikinji manysy, üstünlik derejesini görkezmekde ulanylanda, bir zat has möhüm, beýleki oňa garanyňda pesrak möhüm. Mysal üçin, bir zady üstünlik derejesini görkezmekde ulananymyzda şu sözi, bir zady has möhüm, beýlekisi oňa garanda pesrak Möhüm. Ýazuw denende resmi sanamak doňansak, makalarda, ýazgylarda, prezentasiýalarda ýorgunly ulanylýar. Iki, dördünjimiz. Iki sany dürli pikiri deňeşdirmekde ulansak, ilki bir pikiri aýdyp, soňra beýleki pikiri getirýär. Şo sýem bilen çiçi şu görnüşde ulanylýar. Gapdalda suratlarynam goýan, isleseňiz suratlary düşürip alyp, özüňiz Täzeden gaýtalap bileňiz ýa-da maňa ýazyp bileňiz. Ikinji grammatikamyz bu guan haýşy. Nähili bolsa-da ýa-da bolsa-da diýen manyny berýär. Iki ýagda hem bar bolan ýagdaýda netijäni üýtgemändigini görkezýär. Strukturasy, ulanyşyny görkezýän bu guan eý, otur, haýşy bi, netije üýtgemeýär. Manysy a-da bolsa,

Bir zadyň mukdary, derejesi, näçe ýokarlanan da, da netijäniň üýtgemeýändigini görkezýär. Ýene bir gezek gaýtalajak, Bir zadyň mukdary, netijesi, näçe ýokarlanan da, da netijäni üýtgeýmendigini görkezýär. Strukturasy, Bugwan, duo, goşmak, adjektiw, adwerb, toçka, toçka, netije.

Tadou Xiang Mai, manysy, Nähili gymmat bolsa-da, ol satyn almak isleýär. Ýene-de bir sany mysal, Bu guan dou ýuan, wo qiu zhao ni, Nähili uzak bolanda-da, men saňa bararyn. Göreňiz-dä, bu guan, bu guan duo gaty kyn däl. Bu günki grammatikalymyz şular. Düşünmeseňiz ýa-da köp ýerine düşünmeseňiz ýa-da soragyňyz bolsa meň WeChat'ymda bagydy diýip maňa ýazyp bilersiňiz. Men gowy düşündirip berýän size. Göreniňiz üçin, wideony göreniňiz üçin köp-köp sag boluň.